u nilqakom f'dil atmosfera forsi tal-lejl, ħin u għahdax u nofsta bil-lejl, ma ċertament għal ħafna minnkom li għalaw dan il-program dan u għal aktar ħin illi tkunu forsi ftit kreativi, ftit daqxejn eh, innovativi anke fl-idejat ta'kom u fil-ħsibijiet u l-lum ċertament b'dil intervista li għanna sa tkomplu tistimulaw ruħkom naqriżiet nittama, nittama wara kollox. Insellem hawnhekk l-mistiden li għandi l-lum Doctor Tony Sant, kif int? Jiena tajjeb ħafna, grazzi. Eh, issa minn l-qudiem Tony ħa ngħidlek. Tajjeb li trid.
Imma
Leonet napprezza ħafna li qiegħed fuq dan il-programm.
L-istadina. Xej, l-għajt l-istadina tijaj, inni li kontatjajtek minn xi novembru, veru, għatlek meta tkun Malta għajdli. Ma tatix l-impressjoni li jena xibni dem diffiċ, li sempliciment għax ma nejx Malta ġivir. Le, le, le. Naf, naf, anzi, naf li inti minn tix bnidem ta' Malta, inti bnidem ta' dinja l-kem il- Il-konnessjoni li għandek ma' Malta hija waħda kbira ħafna u forsi għal min ma jafx l-ewwel nett apparti l-fatt li Toni ilu l-fundatur ta' Multimedia Network li sa nisimgħuh jitkellem ftit fuqha mill-1998, huwa wkoll palissa fil-preżentament qed jillekċerja ġewwa l-Università ta' Scarborough hija pjuttost huwa pjuttost kors interessanti għax dan huwa kors fl-ispettaklu u t-teknoloġija kreattiva. X'jiġifieri ton? X'jiġifieri, x'jiġifieri?
L-ispettaklu. L-ispettaklu huwa ħafna affarijiet. Ehm, jiena l-istudji tal-ispettaklu eh, bdejt nagħmilhom meta kont ngħix New York. U eh, fil-qasam tal-ispettaklu aħna ma ninkludux biss, eh, per eżempju, xogħol tal-palk, sfin u dawn l-affarijiet, imma nespandu wkoll il-nħarsu per eżempju lej xogħol li jsir bħalissa fuq il-televizjoni, jew kella fuq ir-radio u l-mezzi oħra tal-medja. kif ukoll xogħol ta' spettaklu li huwa l-ispettaklu ta' kuljum ngħidlu jien, jiġifieri n-nies kif iġibu ruħhom ma' xulxin. Hu hawn Malta pereżempju, il-karozzi tal-linja tħares lejhom bħala element spettakolari. Jew inkella daqs xahar ilu kien hemm pereżempju l-festi, jew aħjar iċ-ċelebrazzjonijiet ta' żmien l-Għid u x'naf jien, u allura dawk tħares lejhom bħala L-ispettaklu ta' żmien lajk, ngħidu ħajja ta' mhm. ġimgħa mqazza. All right.
Lele, qed nifhem dak il-punt, imma meta ħajkollok student kif il-fatt għandek inti l-istudenti qudiemek, li unnet x'inhu dak li eh, jiġu biex jitalmu biex finalment intendi jkomplu jaħdmu fiha, għaliex dan huwa huwa eh, pjuttost suġġett li mhux sa jkun spoon feeding, jiġifieri inti sa tgħaddi l-informazzjoni ma mbagħad il-kreattività li u l-esperimentazzjoni li sa jagħmel l-istudent wara li jitlaq eh, kif għamilt inti finalment fid-dinja tiegħek, hija xi ħaġa li kważi qas għandha limitazzjoni. Eh, il-punt liħor li semmejt inti stess fit-titol huwa it-teknoloġija kreattiva. Jifri fit-teknoloġija kreattiva huwa fejn hu l-enfasi. Issa, it-teknoloġija kreattiva, fil-qasam pereżempju tal-palk u fl-ispettakli tradizzjonali, issib li huwa d-dawl, perkażu, jew inkella huwa s-sound u l-audio u dawn l-affarijiet, jew inkella d-disinn ta' sett u x'naf jien. Dak huwa l-aspetti teknoloġiċi tiegħu l-oġġett. Imma jekk pereżempju mbagħad tidħol fil-qasam tax-xandir huwa l-użu tal-mikrofoni, il-kameras, imma xorta għad għandek sett hawnhekk inti pereżempju, xorta għad hawn id-dawl. u dawn l-affarijiet. Ma batik tibqa' għaddej u tħares li t-teknoloġija l-ġdida tal-internet, tara minnhom dawn inti x'tista' tadatta għalihom. Mhm. Allura ehm, l-istudenti li jiġu, jiġu għal diversi raġunijiet, ikun hemm min irid jaħdem biex ikompli jagħmel id-dawl jew jew affarijiet hekk fil-qasam tal-ispettaklu, imma jkun hemm min pereżempju minflok irid jiddiżinja affarijiet għall-internet. Jew nkella jrid jiddiżinja affarijiet għal teknoloġija ġdida illi għadha qiegħda tiżviluppa. U allura ma tiġix inti biex titgħallem xi ħaġa biex neċessarjament tagħmel lila, imma titgħallem titgħallem affarijiet li mbagħad tapplikom għal affarijiet oħra. Per eżempju, inti tista' titgħallem il-psikijatrija, bl-istess ħin titgħallem it-teatru, u mbagħad taqgħadhom flimkien u tagħmel terapija bid-drama. Qed tifhem kif? Illi fil-bidu għal lum allura hija xi ħaġa fiha nfisha li llum tista' tistudja lila. Imma min wasal għaliha dik ekku. Daqsekku. Ma konx tmur tistudja inti drama therapy. Veru, veru, veru. Ġifieri, eżatt, qabel biex inżewġu dal-affarijiet daw l-idejat, konna ħadna żmien u għal-bidu li kienu jibdew, kienu speċi jgħidu huma x'inhu jiġri u veru jekk jekk taħdimx jew le. Illum il-ġurnata hija approvata dak l-eżempju ċarissimu li taħdem u f'dan il-każ jiena narak bħala persuna li l-viżjoni tiegħek dejjem isa qed tipprova tgħidilna xi ħaġa u mhux kulħadd jifmek mill-ewwel jew mhux kulħadd.
Ewwel ta' taqas jumma nifhem. Ġifieri ma nafx m'għandekx għalfejn tiskanta li Kultant anqas jien, imma dak huwa dak huwa meta inti tkun qed tistudja x'sa jiġi, x'imiss. Tifhem, jiġifieri għalkemm jiena nemmen illi l-futur ma jeżistix, però nemmen ukoll illi l-futur nistgħu noħolquh aħna. Jiġifieri aħna, imma skont x'tagħmel, jekk inti ħa toqgħod bil-qiegħda, inti m'intix sa tiskopri x'hemm lil hinn minn fejn inti bil-qiegħda inti jekk m'għandekx mezz kif tilħaq dak li qiegħed xi mkien ieħor. Allura, allura l-futur tiegħek żgur ma jistax ikun qatt ikollu x'jaqsam ma' xi ħaġa li mhijiex fid-dinja tiegħek. Imma jekk inti timraħ mid-dinja immedjata tiegħek u tmur f'ambjenti oħra, inti se tibda ġġib miegħek, sa jekk iġġibx virus miegħek, jew inkella ġġib xi ħaġa sabiħa, qed tifhem kif jaffettwa dak li se tagħmel wara. Perfettament, perfettament. Inti fil-fatt dak huwa li għamilt, ilek li tlaqt minn Malta sa ċertu punt, għaliex għalkemm il-konnessjoni qiegħda eh, qed nitkellem mill- mill- mill-punt loġistiku tagħha l-ħaġa dak hekk għamilt. Il-fatt li tlaqt minn Malta u imraħt f'postijiet oħra. X'imbagħad hemm il-mod ta' kif tista' tibqa' Malta u timraħ jekk trid f'affarijiet oħra li tkun qed tagħmel hawn ma nafx imissa jidli inti. Em, Hekk, meta tħares lejn il-ħajja tiegħek kif kienet daw l-aħħar 15-il sena, forsi qed insemmi 15-il sena hekk għax naħseb pressa poco kemm ilek li isek bdejt titlaq titlaq. Jiena tlaqt u domt iktar minn ma wieħed idum għal vaganza, ġifieri normalment meta wieħed imur vaganza kemm idum l-iktar, ha? 15 xahar jien ngħidu xahar, mhm. jew sitt ġimgħat jekk mur pereżempju x'imkien il-bot. Ġifieri l-ewwel darba li sifirt u domt aktar minn sitt ġimgħat eh, kien eh, l-1994. Ġifieri għal dawk li n-numri ma jafuhomx bil-Malti, fin-94. Dejjem tibqa' ok. Ġifieri qed niskellmu iżjed minn 20 sena, ma ma jimpurta. Jekk 20 sena
għandek raġun, sorry. Mela, jekk issej is-sena 2007. Il-matematika ma tantx jintajjeb. Imma jiġu 13 il-sena. Issa naf li n-numru 13 forsi hemm minnu superstizzjuż. Intlew mhux superstizzjuż.
Biex ixti tkun superstizzjuż. Minn xej u. Pero xorta namel qruni ġifiri. Għalli xiex tamlu.
Għax mux għax tkun superstizju, għax vizzju.
Għal ma emmin għam jgħamil affarijiet oħra.